Kum thar ni hma chiah ni a ni a, vur lawk zan hmang turin mi tam tak te chu an thu suau suau mai tawh a, amaherawhchu he mihni kher kher hi eng ati nge mawni khu a chhe hle mai a. Van lam han hawi chhuah chuan chhum dum tha tak mai chu a lo inzial tup tup mai a, khua a vawt em em a, vur tam tak a tla reng bawk a ni. Hetih lai hian hmeichhe naupang khawngaihthlak tak mai tawmhulna pawh nei lo hi a awm a, silper hlui tawh deuh mai hi a bun a, chu a silper chu kawng a kan dawn laiin sakawr tilai lir lian tak hian a rawn su ṭep a, chutah chuan a hlauh deuh mai a ni. Naupang sual tak tak te phei chuan a keng leh lam chu lawng leh mah te lo hman chak bawk a. Chu hmeichhe naupang chuan a taksa tihlumna turin apron se te leh thawmhnaw pan te bak a nei tawh lo. Chuti chung chuan khur zawih zawih chungin a thil tih lai nawlh zuarin a kal kual loh loh reng a. Tuman a nawlh zawrh pawh chu a ngaisak duh lo a ni. Vawt a ti em em a, a rilṭam bawk si. Ina hawlah chu a ngam bawk si lo. A nual zawrh chu engmah hralh lo va, a hawn leh chuan a pa chu nasa takin a lo seisa dawn tih a hre reng a ni. Vurla chu a lo tla nasa deuh deuh a, a sam te chu va tuang hmul var mawi tak ang maiin a awm tawh a. Chutia Vurina sam nalh tak a rawn chei pawh chu a ngaihsak thei leh hmuh hman pawh a ni lo. A vawh em avang chuan a taksa chu khawng zo vek tawh a ni. Naupang dangte anga hlim tak a mahni in lum a, nu leh pa te nena in fiam theih a ni ve si lo va, a khawngawih thlak hle a ni. A tawpah chuan hmeichhe naupang chuan in pahnih in kar chep tak ah hian khawvawt zet leh hreawm em em mai chu tawmhulna atan a pan ta chawt mai a. In a ah haw ta se a pa lo thinrim dan tur chu ka hrethiam ve angem? Vur thli tleh nasa tak in bang a nghawr rik dawt dawt na hmuna awm chu a pa inchhunga awm ai chuan nuam pawh a ti zawk a ni ngei mai ang. Hmeichhe naupangte intuam luhna pawh nei ve lo tan chuan chu khawvawt chu a hreawm. Kher ang le. A kut zung tang te chu a khawng vek tawh a, a nu alh zawrh lai chu a han ti alh khawp a, a taksa ti lum turin a han chhi ve teng teng a, nu alh bawk pakhat vek chuan chutiang khawvawt uaiah chuan a taksa chu a ti lum zo lo kher mai. Chuti chuan a dang a han chhi leh a, hmeichhe naupang te chuan a nu alh zawrh lai chu a han phawrh chhuak leh a, a alh chu a hma aina sa zawk turin a han nawt leh mawlh mawlh a. Room chhung mawi em em mai. Train a siam dawhkan leh a chunga satui tak tak te chu a hmu thei a, a nual chhit chu a thi a, vawi leh khata a thil hmuh te chu a bo duak a, a han har chhuah leh chuan pawn khawp em em ah a awm tih a inhre chhuak leh thin a ni. Hmeichhe naupang khawngaihthlak tak tan chuan dawhkan nalh em em mai a awmte vawk lianpui. Themhin leh eitur tui tak tak bula awm te, meilum bul nuam tak taka awm te chu tun dinhmunah chuan beisei tur awm lo hrim hrim a ni. Chutia a nawh alh chhit eng teng teng a thih leh hnuah chuan a dang a han chi leh a. In nuam tak chhunga Christmas tree leh a chei mawi mawi tak tak te chu a hmu leh a. Thei tui tak tak te, thingzar chei mawi chi hrang hrang te chu a hmu leh ta a ni. Naupangte chu chu inchhungah chuan nuam ti tak leh hlim takin a infiam a, kut inkai chungin an lam kual dil dil lai te pawh a hmu thei bawk. Naupang khawngaih thlak tak mai chuan naupang dangte anga lam ve chu a chak em em a, mahse a tan chuan thil tih hlawhtlin thei rual a ni bawk si lo. Vur tla chu a reh a, zan a lo nih chuan vanah te a Vara te chuan arsi te chu mawi takin a lo lang tuar a, mi tam tak chu a chhungte leh thiante bula an kal a, an thu sung sung mai bawk a. Naupang te erawh chu in pahnih inkar chep tak maiah chuan hre awm ti tak maiin a lo awm khur zawih zawih mai a ni. Vanah te chuan arsi te chu mawi tak takin an de chuai chuai a, naupang khawngaihthlak tak mai chuan amah hmangaitu awmchhun a pitar tawh tak hi ta kha a ngai khawp ang le. A ni chu Pathian hianah thlamuang takin a awm tawh ang a tiin a ngaihtuah a rauh rauh thin ang chu. Nuala han nawl leh chiah chuan engkim zirtira hmang em em chu a pi chu a han hmu thut mai a. Phur tak mai leh hlim takin a awm a, nawhal bawk a, nawhal apiang chuan a pi ngaih em em mai chu hmu thei ta a ni. Ka pi, i bulah min hruai ve rawh, keimah chuan ka awm duh tawh lo, tiin naupang te chuan a pi chu a au lawm lawm a. Ka nawhal hi a zoh hunah chuan keimahin he pawn khaw har takah hian ka awm. Anga tlui nalh tak tak te, satui hmel tak tak te, mei lum nuam tak tak te hi ka tan beisei phak lo tam tak te hi ka hmu thei tawh dawn lo va. Nang chu hmun nuam taka awmin i leng kual ang a, keimahin helai ah hian ka awm leh dawn a ni, tiin a hriawm ti takin a tap a. Api chu hmu leh in beisei takin a nual chu a han nawt alh leh pap a. Chutah api chu hmu leh in api chuan kawr mawi tak mai khai hian a han hmu a. a pi chuan ngaina awm taka rawn melh in a tunu duat em em chu a pawm bet a chuti chuan van lama a tluah chhoh pui ta del del a a tuk zing a lo ni a mi te chuan hmeichhe naupang khawngaih thlak tak samkir chian mai vur chunga lo thi khawng reng chu an rawn hmu a a bul velah chuan nawlna tam tak chu a lo awm nuai bawk a ni.